Ti'n allan? O, llyfr gan Dan Davies. Pwy sy'n cyhoeddi o?
Y Lolfa.
Oh my god, ti mor stupid! Pawb yn gweld bod gwas Gomer lot gwell. Gen i lyfrau nhw fwy o dudalennau, maen nhw fwy trwchus a mae'r Lolfa'n drewi. Be di hwn, 2014? My God! Wel, gobeithio nathoch chi fwynhau'r sgit bach ddigri yna. Ie, reit sgit. Mae'n od gweld rhywun yn ymddwyn fel 'na tuag at rhywbeth mor bog standard, tydi? Ond pam felly 'dan ni'n derbyn ymddygiad fel 'na tuag at bethe fel ffonau symudol, rhaglenni teledu ac yn fwy na dim, ella, gemau fideo? Felly heddiw ar Fideo Wyth fydden ni yn astudio ffenomen rhyfedd y fanboy. Ie, yeah, ond mae angen gair gwell nawr, nad oes? SVC and all that.
Fel popeth heddiw, mae ffanboïstiaeth... Ww! Gair dda!
...wedi cael ei achosi gan un peth yn unig. Duw.
Ie, wel, ie, Duw, ond yy, arian o'n i'n meddwl mwy amdano. Ah, reit.
Dychmygwch peth, 'dach chi'n sefyll yn siop game. Mae siopau eraill ar gael. A 'dach chi'n edrych ar Xbox One neu Playstation Four, maen nhw'n costio'r un peth, yn rhedeg yr un fath, a mwy neu lai efo'r un gemau arnyn nhw. Ac ar y ffordd adran, cydio'n dynn yn eich console newydd, rhaid i chi gyfiawnhau gwario rhyw 350 quid ar un onyn nhw yn hytrach na'r llall. Ond ie, mae fel yr amser 'na wnest ti fynd i weld y Phantom Menace yn y sinema deg o weithiau, ac dwi'm eisiau cyfaddu dy hyn ond mae e'n hollol crap. Sdim hyn yn newydd wrth gwrs, nôl pan oedd cylchgronau yn bodoli, o'n nhw'n ceisio creu chi fewn i fanboys er mwyn gwerthu copïau, sôn am y Sony Greystation a Sega Saturn a pethau fel 'na, ac yn bwydo miloedd o ffeits ar y iard ysgol. Ouch! Insultio'r Sega Saturn, edgy. Wrth gwrs, mae'r we wedi gwneud pethau'n llawer gwaeth, yn creu echo chamber allan o popeth. Os 'y chi'n hollol nuts ar y we, pidwch â phoeni, fydd 'na rhywun yn llawer gwaeth tu ôl i chi. Be wyt ti'n neud? Rwy'n wedi bod yn slagging off ar Twitter. Jyst yn dechrau gwefan efo'i holl fanylion personol a nhw a'i bawb allu gweld. Gweld be fi'n meddwl?
Rei, It's neb yn slagio off culture Cymraeg ar watch fi.
Sdim byd o'i le efo bod yn frwdfrydig tuag at gemau wrth gwrs, nag at un gêm neu gwmni yn benodol. Ella wir bod y term fanboy yn cael ei daflu rownd gormod, pan 'r unig beth dach chi'n neud mewn gwirionedd ydi bod yn ffan. Ie, mae 'na wahaniaeth rhwng hynny ac amddiffyn un cwmni, dim ots faint mor stupid maen nhw'n bod. Ydi'r cwbl, bod yn cheerleader gyr cwmni mawr ydach chi'n eu pen-draw, a 'di rhan fwya o'nyn nhw ddim yn malio 'm byd tu allan i'ch wallet chi. Ie, diolch Russell Brand.
Felly, i gloi, Peidiwch â disgyn am yr hype na'r brandio, gwnewch eich meddwl eich hun i fyny, ac yn fwy na dim, mwynhewch gemau. Bob math o gemau.
Ie, eitem reit handy fanna, ni'n meddwl. Ie, oedd yn iawn, doedd.
Be, be neith i rwan? Bach o teli? Ie, bach o baned.
Ww, rownd a rownd i safio'r y Sky Plus. Ideal. Ie, mae pobl cwm arno reit nawr. pobl o cwm.
Ie ok, taid. Pawb yn gwybod bod rownd a rownd gymaint gwell, mae'r kids hip i gyd yn gwatsio nhw. Ie, kids dan bump oed, mae pobl y cwm arno nawr. Rownd a rownd.
Pobl y cwm. Rownd a rownd.
Pobl y cwm.
Rownd a rownd.
Poblys! Poblys! Poblys!